Magagešo, ke sa le tamiša. Le tamišwa ke sebutse ya mphela phatlana ya mohlwara magatlo le mošope ya diamonare. Polelo ya gešo e re, nnete e a hlaba. Gomme ke therešo, yona yona e a hlaba. Se ke, ke le swaretšego sona lehono, ke e nngwe ya dinnete tšeo re di tsebago. efela re sa ratego go bolela ka tšona ka lebaka la gore di hlaba goba di re tlatša pelo goba di re feroša dibete. Ke taba ya gore dinyatsi di gona di a phela gomme le tšona di a itsotsoropa. A ke romele moo magagešo ka baka la gore kgwekgwe ya taba ya ka ya lehono Ga se gore dinyatsi di gona. Ke go le tsopolela ka mehuta ya dinyatsi yeo ke kwelego ka yona goba ke kopanego le yona. Go na le nyatsi ya bohlale. Nyatsi ya bohlale ke yeo e lego gore ga e rate go phumela motho lapa. E tseba seo e se nyakago, gomme e na le tlhompho nyatsi ya mohuta o ge e na le monna yo e ukutsago nayo ya mo hlompha gomme ge e bona gore nako e fetile ya mo gopotša ya mo eletša gore ke nako ya gore a ye gae ya mo gopotša le gore o na le lapa leo a swanetšego go le hlokomela nyatsi ya mohuta o ga e nyake dilo tše dintšhi e inyakela fela go phethelwa ditaelo goba go tšewa kgopu mo tabeng ya mašeleng gwa ba le nyatsi ya lehufa ya mohuta wo gantši e ipapetša le mosadi wa monna yo o ikutsago nayo ge e kwele gore ba re mosadi o reketšwe sefatanaga le yona šele khwetšekhwetše e nyakana le mo go rekišwago difatanaga gore le yona e tle e rekelwe Ge e ka kwa gore bana ba mosadi wa monna yo e ikutswago nae le bona ba tsena dikolo tša kaekae, le yona šeo e nyaka go iša bana ba yona dikolong tšeo. E ipapetša le mosadi yo gomme ga e rate go phalwa ebile ga e nyake go kwa selo gore na mosadi wa hlokomelwa goba se segolo ke ge yona e ka hwetša tšeo e di nyakago. gwa ba le nyatsi ya kgoramela magagešo ge molekane wa gago a ka ikutswa le nyatsi ya kgoramela o tsebe gore o bothateng ka lebaka la gore nyatsi ya mohuta o ga e rate go hlalwa ge monna a ka thinyolla leleme a e botša ka mokgwa e le gore wa mo rata o tsebe gore yena o dumela gore ba tla kgaogantšhwa ke lehu goba ntlwana swana nyatsi ya mohuta o ga e ralokelwe ga e nyake go kwa selo ka, ka tlhalo e dira gore monna a itshole gore na o be a eya kae gwa ba le nyatsi ya go hloka mogopolo ya mohuta wo e itsebatša gore monna o na le mosadi goba o na le bana goba o na le lapa seo e se lebeletšego ke ge yena a ka fiwa tšeo a di nyakago a rekelwa tšeo a di nyakago a fiwa tšhelete goba monna o šetše ka bokae seo a se bothata ba yona Nyatsi ya mohuta wo e kgona go leletša mosadi wa monna yo e ikutswago naye o mogala ya mo roga tšeo ka rego o roga thaka ya gagwe. Nyatsi ya mohuta wo e kotsi ka baka la gore e ka kgona le go rapela manaba gore a go tloše tšatšing go tsene yona sekgobeng sa gago. gwa ba le nyatsi ya go hloka hlong nyatsi ya mohuta o e nyaka mola o sa dutse le molekane wa gago le sa iketlile le sa hlabile kgobe ka motla gomme e letše mogala mola tau e ya muša go sena se e se nyakago e le fela gore e nyaka go dira gore ka molapeng go seke gwa ba le khutšo e nyaka go lwantšha monna le mosadi wa gagwe gore ba be ba hlalane go tle go tsene yona magagešo a re hlokomeleng manyalo a rena re a rapedišeng re seke ra lapa go rapela re rapedišeng balekane ba rena gore ba seke ba wela mo leubeng la nyatsi Le tšona dinyatsi ke batho. A re di rapedišeng gore di šomišeng megopolo ya tšona di se ke di a nyaka go go buna moo di sa ka go tša bjala. Ke senya ke rialo. Agee.